Haya mwĩroreri wakwa ngagĩkũgeithia mĩaraho ya ũmũthĩ, wakamũira ikũnia rĩkĩũmĩte. Ah, kwĩragwo mwĩhoko wa ngui ũthiraga hĩndĩ ĩrĩa riko rĩakorwo rĩkĩhingwo, na ningĩ wanaigua gũkĩrwo ndũkanakue ngoro, ona ningĩ ũkaigua gũkĩrwo ndũkanateanĩrie kĩoneki. Mũthenya wa ũmũthĩ hena mũthuri ndĩrenda tũgeithie, na nĩgetha atwĩre we nũ na nĩkĩ ekaga, na ningĩ tũmũmenye makĩria. Asanti sana na karibu, mwĩ karibu, ũkai.

Ah, ndakinya. Nĩ wakinya. Eh, Ya ya ya. na ndikire na ũru. Mhm. Yes. Yes, Ndauga- nina ni ndĩ haha. Mhm. Nĩ wakĩngora. Ndaugaga kamũira ikũnia rĩũmĩte rĩ, Mm. eh, ngwarĩrie Mhm. nĩgetha twa- tũhe mwĩroreri wakwa kiugo gĩa kũmũmĩrĩria. Mhm. Ũmũthĩ rĩrĩa tũheane kiugo gĩa kũmĩrĩria andũ. Nĩguo, nĩguo, Ah, tondũ kaingĩ na kaingĩ andũ nĩ makoretwo magĩkua ngoro, maka give up. Mm. Ah, na rä u wä rä ndä rarora gå kå ngona ä no nä studio i Mm, ĩno nĩ studio Ehe. Ah, gũkũ gwĩtagwo kwa Maguas Digital Media maguas digital media gũkũ nĩkuo gwitũ Ehe, na gũkũ nĩkuo tũkĩrutagĩra wĩra ũyũ wa gũkĩrekondi ehe. na gwĩka content ĩĩ Ĩĩ. kuo basically nĩ ya gwĩka content basically nĩ ya gwĩka content Aha, na ya gwĩka content rĩ ĩĩ no wĩke maũndũ mangĩ nayo aha, nĩ ũndũ no twĩke no tũ- no- no twĩke show cia mĩthemba yothe mhm, na ũndũ ũrĩa ũgũka ũkĩyumĩragia Ĩĩ. tondũ ndũĩ mũndũ athiaga ũguo akĩũhĩgaga nĩguo ũgathiĩ ũkĩmenyaga nĩ atĩa ũrenda na nĩ atĩa Mm. ũreka Mm. na rĩu ningĩ gũgĩtwarithia kĩoneki na mbere rĩ Ĩĩ. ũndũ ũrĩa wonete ũkĩambĩrĩria ũguo ũreka rĩ Mm. ũcio nĩguo ũgakũ guide Mm. gũkinya harĩa ũngĩkinya na Mm. harĩa ũngĩenda gũkinya Ĩĩ. yes na rĩu rĩ ndĩrona haha wĩna nginya kĩrĩa ĩno nĩ ndũĩ ĩno Ah, ngũhe karũgano kanini kegiĩ macini ĩno Mm. ĩno ĩtagwo concentrator Concentrator. Eh, Ya hakiri concentrator. kana Ya concentrator? gũ- nĩ ya gũ- nĩ ya rĩera Mhm, nĩ ngoretwo itekũigua wega mhm, kuma last ya mweri wa ĩtatũ mhm. na Pole. Eh, kuma mweri wetatũ ngĩthiĩ ngĩrwara Mm. na ngĩdiagonizwo na kidney problem Mhm. rĩu ngĩkoretwo ngĩgĩthiĩ dialysis kĩnjabi Mhm. na thutha wa gũthiĩ dialysis uh, most mwaka mũgima Mhm. ngĩgĩa na thĩna ũngĩ wa kũremwo nĩ kũhuhia Mhm. ngakorwo nĩ ndĩra struggle mũno na kũhihia Mhm. o nginya handũ ndarĩ wa gũkĩhurũka Mhm. no ngai akĩnjiguĩra tha nĩguo na hau nĩho ndagĩthire thibitarĩ makĩrecommend Mm. ngorwo na macini ici Mhm. cia kũhihia Ĩĩ. na ngai agĩteithia ikĩoneka Mhm. Ah, o mũthuri wa wendi mwega Ĩĩ. akĩrutĩra akĩgũra tondũ nĩ indo cia Cikirĩ na cia ngarama. mbeca nyingĩ Mm. nĩ indo cia makĩria ma ngiri igana rĩa twendi Ĩno tondũ nĩ ya mbia cigana? ĩno yuma ngiri 70 Mhm. nĩ harĩ na cylinder Mhm. nayo o yumaga cirida ĩrĩ o gũkũ ĩĩ Mhm. nĩ ũndũ wa backup ya rĩrĩa thitima ciora Mm, nayo yumaga ngiri 50 mhm, ũguo nĩ kuga indo ici cia makĩria ma ciringi ngiri igana rĩa twendi mm, ngai akĩhutia mũthuri mũrata wakwa mhm, agĩcingũrĩra mhm. na nyambe ndĩmũcokerie ngatho Etagwo atĩa? harĩa arĩ etagwo moses Moses. ah, na akoragwo bũrũri wa us Aha. nĩ mũthuri mũrata wakwa Ĩĩ. na akĩrathimwo harĩ arĩ nä arathimwo moses Yes. akiri kå mwana wa us eh? Mm. na rä u rä Mhm. rä u nä kä gä okire mbere nä studio kana nä maå ndå maya ma maũndũ maya ma mũrimũ nĩmo Mm. mokire mbere Mhm, nĩ ũndũ niĩ ndiagĩtũrĩte na thĩna ũyũ mhm. nĩ thĩna wokire o rĩmwe Ĩĩ. na ũgĩkĩhobanĩria Mm. na rĩu hĩndĩ ĩrĩa ndĩragĩkirire ũguo ndĩrona ndindaga nyũmba Mhm. na ndĩkĩrĩ o mũndũ mũhe iheo nĩ ngai Ĩĩ. ndĩra decide gũthondeka studio haha Mhm. nĩgetha handũ ha gũtindaga na harĩa tororĩ Nĩguo. ngokaga ngaikara haha Aha. ngoka ngeka content ciakwa Mhm. nĩ hunjagia Mhm. nĩ nyinaga Mhm. yani ndĩ mũndũ ngai ahete thũmbĩ nyingĩ Nĩguo. na no njĩkaga counseling

ĩĩ Aha, cia kũgoca ci- cia kĩgoco Aha, na worship mũno aha, ndambĩrĩirie ũini mwaka wa ngiri igĩrĩ na ithathatũ aha, nĩ ngũririkana ndathire studio rita rĩakwa rĩa mbere mweri igĩrĩ aha. wa januari Ĩĩ. 2006 mweri igĩrĩ wa januari 206 Nĩ- rwĩmbo rwa kĩgoco hĩndĩ ĩyo nĩguo ndainire rwĩmbo rwainagwo rwa worship Aha, Ah, ta worship wa nini tu. nge- rugaga atĩrĩrĩ Mm.

na thutha ũcio nĩ ndacokire ngĩruta rũngĩ rwaugaga nĩ ngemi Aha. na ngĩcoka ngĩruta rũngĩ rwĩtagwo no ngwetereire Aha. nĩ ngĩkoretwo ndwarithanangĩtie na ũini ũguo haha na harĩa nĩguo na rĩu nginya maũndũ maya magĩgĩũka ĩĩ rĩu ũgũkĩamba gũtigana naguo kĩamba gũtigana naguo Aha. no nditigĩte bado ĩĩ tondũ ndĩna rũngĩ Aha. ah, rwerũ mũno mũno mũno ũtarutĩte

kaĩ ũtangĩhonia mĩrimũ yakwa na wonje wa Ĩĩ. rĩu ũguo Rĩu nĩ ihoya. rĩu nĩ ihoya kwĩ ngai Mm. nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ngĩkoretwo ngĩgerera Nĩguo. but uh, all in all Mm. nĩ njokagĩria ngai ngatho Nĩguo. tondũ nĩ nderĩtwo ndingĩkorwo ndĩ muoyo Mhm. in fact mweri wa ĩna Mm. last year Mm. nĩ gwatuĩkĩte nĩ ndakua ndĩ kĩnjabi na nginya andũ makambia kũrania ka mwĩrĩ nĩ ũrathamio ũrehwo mocarĩ haha hakuhĩ na haitũ Nĩguo. no ngai nĩ ahonokirie ngai nĩ Eh. anginyĩtie hau anginyĩtie Mm. ndiagĩkuire Mm. na niĩ ngĩkiuga tondũ ndinakua rĩ Mm. hakĩrĩ ona ũndũ ngai atigĩtie Ũtigarĩte. njĩke thĩ ĩno Mm, mm. na nĩkĩo ndĩrakinya

mũndũ ndakanagerie gũkua ngoro Mm. Ah, tondũ ndigwĩciria nĩ andũ aingĩ mũno tarĩu mũndũ agĩkorwo akĩhũthĩra macini ta ici Mhm. na bado no arageria kũng'ang'ana gũkorwo Mhm. agĩka maũndũ maingĩ kũrĩ andũ magĩkoragwo me reluctant makauga Mm. atĩrĩrĩ ah Mm. kenji karĩ ũguo Mm. mũndũ ũcio ũgakora ararira ena gwĩkorwo nĩ ma nĩ arakĩhotherwo kĩ kĩ kĩ kĩ Mm. na ngũrie tarĩu we sources ici ciaku cia mbeca nĩ kĩ Okay, niĩ rĩ, mm. uh, ndĩ ũmwe wa andũ arĩa matetĩkĩtie gũkua ngoro mm. na ndĩ ũmwe wa andũ arĩa mapucaga maũndũ mm. gũtindĩkana na maũndũ tondũ ithuĩ tũkĩrerwo rĩ mm. maitũ kana aciari akwa nĩ matuonetie atĩrĩrĩ mm mũndũ ndabataire gũikara thĩ o ũguo mm. atarĩ ũndũ areka mm. ũriraĩ na kĩndũ gĩtarĩ gĩaku nĩguo

kĩeiga Nĩguo. ũrĩa ndĩrenda yes koguo resources ciakwa nĩ ngwĩciria kũu nja nĩ wona ndĩna tũbũri Mhm. tũbũri ndeithagia Mm, ndĩna tũgũkũ ndeithagia hau ũguo mm, koguo tũu nĩtuo tũnyitagĩrĩra mm. and bado well we us

ahete ngoro njega Mm. nĩ makĩhutagia ũkona nĩ waikio merĩ matatũ Mm. ũkahota kũinũka kana ũkahota kũgũra ndawa Mm. koguo reke njuge ndĩo kaũndũ gakwa njĩkaga Mm. na bado arata no mandeithagĩrĩria arata Mm, rĩu ona ta ta rĩu ona thaa ici rĩu ũkamahe namba mm, ta rĩu ũguo ona thaa ici no ũheane namba no ũkorwo he mũndũ ũrĩa ona Ndĩmahe namba, ĩĩ nĩ mũndũ- tũheane mũndũ ũrĩa ona on interview ĩno Ĩĩ nĩ. nende kũni support Mm. namba yakwa ĩkoragwo ĩ 0795 Mm. 56 Mm. 56 Mm. 88 ĩyo no namba ya rĩrĩ ya mũndũ atĩ no agũre maĩ nĩguo nĩguo Eh, no ti atĩ itanya ritũ rimahaga gũka nĩ ũndũ wa Aca. gũkĩheana namba Mm, nĩ kuonanĩrĩria rĩrĩ Mm. nĩ kĩonanĩrĩria kĩa mũndũ ndakanakue ngoro mm. ah, no matter the situation ĩrĩa Mm. mũndũ akĩrĩ Mm. na andå matige kuga arä angä makiuga nä kå ritå rä Mm. mamenye kwä na andå merä aritå hä re na Mm. tarä u no å tå corere mbica ya må tå rä re waku mbere Mhm. ya å koretwo na må rimå å yå na rä u rĩu mũtũrĩre wakwa wa mbere rĩ Mm, na ũrĩa ndĩratũra tha ici rĩ mm, nĩ maũndũ merĩ ũtangĩringithania mhm, tondũ niĩ ndarĩ ndereba mm, na ndirĩ ndaga wĩra ũguo mũno Mm. nĩ ndahotaga kũhũrithania hakiri Nguo. ngona wĩra haha ngona harĩa Mm. na bũrũri ũyũ witũ wa kenya nĩ ndĩkĩũthiĩte mũno nĩ ndĩũrũrangĩte Mm. na nĩ ndutĩte mawĩra mũno Mm. rĩu kwoguo ingĩgeria kũringithania mũtũrĩre wa na hau tene rĩ Mm. na ũrĩa ndĩratũra rĩ Mm. nĩ ma- nĩ mĩtũrĩre ĩrĩ ĩraihanĩrĩirie mũno Mhm. mĩtũrĩre ona itangĩakirire ũguo ndĩcirie Mm. atĩ no ngekora handũ ta haha nĩguo tondũ ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa eh, eh, ndĩrabatara gũthiĩ thibitarĩ rĩ Mm, thiaga thibitarĩ na taxi mhm. nĩ ũndũ wa mũtũngi ũyũ wa oxygen tondå å ngä å tiga ndingä å tiga harä a hothe rä u å rathiä no nginya Harĩa- å kuane na ĩĩ, må tå ngi harĩa ndĩrathiĩ no nginya nguane na mũtũngi nĩ ũndå nĩ thiaga rĩngĩ ngahũma ngaigua nĩ hũmire mbaru nĩ nyitanire koguo ndingĩhota gũthiĩ mũno Mm. itarĩ na mũtũngi ũcio nĩguo rĩu ngakora atĩrĩrĩ ngũthiĩ na taxi Ah, ta rĩu maguta mena goro Mm. tene ndĩrarĩhagio 1800 Mhm. thaa ici ndĩrarĩhio ngiri igĩrĩ kuma haha nginya kĩnjabu gũthiĩ nginya kĩnjabi Aha. agathiĩ akani drop Mm. agathiĩ ningĩ Mm. hwaĩ-inĩ Mm, akandĩhia mm, o ngiri ingĩ igĩrĩ mm, na magana ah, ngiri igĩrĩ Mm. gũcoka mm, ũguo nĩ kuga ndĩrĩhũthĩra ciringi ngiri inya mm, mũthenya ũmwe mm, na rĩu ningĩ macini ĩno rĩ mm. ĩno ĩngĩ nayo ĩhũthagĩra thitima mm. ingĩkĩra ciringi magana matano thaa ici tokeni tokeni mm. rũciũ thaa ta ici mm. hatigakorwo nĩguo ũguo nĩ kuga 500 mm. o mũthenya o mũthenya mm. rĩu wageria kũringithania maica macio rĩ mm. na wĩ nyũmba ũikarĩte ndũrĩ na ũndũ mũnene ũreka mm. mm. ndũrĩ na kũndũ ũraruta resources mm. icio nyingĩ mm. mm. ũgakora nĩ ũrahinyĩrĩrĩka mm. ũguo nĩ kuga maica ma tene Mm. na maica marĩa ndĩratũra Mm. nĩ indo igĩrĩ totally different Mm. thaa ici ndĩ na mũtũrĩre Moritari- Wĩna ruo. moritũ gũkĩra ũrĩa wĩna ruo wa tene ndwarĩ mũritũ Mm. tondũ nĩwona kĩndũ gĩtagwo health Mm. nĩ kĩndũ gĩa bata mũno na kĩa goro na kĩa goro Mm. wĩna kĩo Mm. ũguo nĩ kuga ta rĩu ũguo tondũ ndiragĩthiĩ wĩra rĩ Mm. maũndũ maingĩ rĩ Mm. marabatarania mbeca rĩ Mm. no ndĩrĩgia andũ no rĩgia no andũ ndĩrĩgia andũ Mm. rĩu maũndũ makĩhiana ũguo Mm. ũtiganu wa mĩtũrĩre ĩyo wa Mm. tene Mm. na wa ũmũthĩ Mm. no ndigĩkuaga ngoro Mm. nĩ njũĩ ngai no akanduta handũ haha Mm. tondũ nĩ mwĩhokeku Mm. na nĩ njũĩ atĩ nĩ ngũtũra o mĩaka mĩingĩ nĩguo nĩguo nĩguo Mm. nĩguo na Ah, tũkũgeria gũcokia kuo no kuhĩ ndĩgakirie ndagĩka twendi Mm. Ah, mm, ah, ngwendaga kũria atĩrĩrĩ Mhm. andũ anyu ta rĩu family members hena andũ makoretwo magĩkũnyitĩrĩra a family mũtumia kĩ Ah, wa mbere bamĩrĩ Mm, nĩ ĩnyitagĩrĩra mm, mũndũ ũrĩa wĩna kĩndũ mm. Ah, ndirĩ mũndũ njĩraga ndehera Mm, nĩ mũndũ ũrĩa ũkũigua nĩ ekũhota mm, nĩ tondũ onao makĩrĩ ona na maũndũ mao mm. rĩu Na wa maitho ti wa ndũngĩtindĩrĩra, rũthiomi. na wa maitho ti wa rũthiomi Ĩĩ. ũcio ũngĩ nĩ atĩ mũtumia ndirĩ nake Mhm. ndĩ wiki gũkũ mũciĩ ũyũ Mhm. nĩ ũndũ ndũĩ andũ aya hĩndĩ ya maũndũ maritũha matikiragĩrĩria nĩ maremagwo nĩ maremagĩrĩrwo nĩ Mm. gũikara Mm. ũguo no e wega. muoyo e muoyo Mm.

Twana nĩ tũgĩũkaga kũndora twahinga cukuru nĩguo na no ngĩcapotaga ciana icio Mhm. na ndĩcicapotaga biũ nĩguo tondũ nĩ ciana ciakwa ĩĩ nĩ thiaga ona cukuru gwabatarania nĩ ngũthiĩ kabathiĩ na mũtũngi Mm. gwabatarania ũndũ Mm. ndĩ na ũhoti nĩ njĩkaga nĩguo na ngakĩgoca ngai na ũndũ ũcio nĩguo Mhm. Ah, thengiũ mũno mũno mũno mũno Yes. oku agĩthire rĩ Mhm. ngai nĩ amũtongorie Nĩguo, nĩguo. nawe ngai agwĩke wega Oh, yes. Eh, ngai tondũ ndangĩgĩgũtiga Mm, Ah, rĩu niĩ ndikuona ta ndĩna kiuria kĩngĩ ingĩenda gũkũria bwana magua mm, Ah, o tiga gũkũhoera ngai agĩkũhe thayũ mm, ona nyingĩ kĩrĩa gĩothe ũrĩkoragwo ũgĩbatara rĩ mm. ndakanareke ũkorwo ũgĩthĩnĩka Ah, no nyende ũmĩrĩrie mwĩroreri witũ Ah, mũndũ wĩ hau ũrauga maica nĩ maritũ mũndũ wĩ hau ũrauga nĩ egũkua ngoro mũndũ wĩ hau ena ũgima mwega wa mwĩrĩ ena hinya nowe arauga atĩ nĩ kũritũ ũmũmĩrĩrie na ciugo nini wa njĩra wĩ kansara na ũcoke ũheane marĩtwa maku mwena wa youtube wa njĩra nĩ ũinaga nigetha mundu ungienda gugu support na njira ya muthemba ucio tondu ndi na ma angĩkorwo nĩ ũrerutĩra wĩra rĩ i ndũragĩ expect moke ma channel ciaku nigetha magubuate ũtwĩre ũrĩa wĩĩtaga channel-inĩ ciaku ciothe oro hamwe na ũguo ũgĩtũhe kiugo kĩmwe gĩa gũkĩũmĩrĩria mũndũ ũrĩa wĩ harĩa arauga atĩ nĩ kũritũ na gũtirĩ na mawĩra Mm. wa mbere ngwamba kũmĩrĩria mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo ena thĩna wa mwĩrĩ ũngĩkorwo wĩ hau ũikarĩte na wĩna thĩna wa mwĩrĩ Ngũmĩrĩrie ngwĩre atĩ Ngai witũ ndatiganagĩria mũndũ, nĩ ũndũ korwo nĩ andũ moragio mũndũ angĩathire tene, korwo nĩ andũ makũroraga ndũngĩtũraga, no Ngai nĩ okaga nĩgetha akũnyitĩrĩre na guoko gwake na atigĩrĩre atĩ ndũnathira matukũ maku matarĩ mathiru. Ũguo mũndũ wothe wĩ handũ ũtaraigua mwĩrĩ wega, ngwĩre ndũkae gũkua ngoro, ndũkae kũ lose faith. hope Mm. thiĩ na mbere na kũng'ang'ana na mũtũrĩre Mm. nĩ tondũ nĩ kũrĩ na rũciũ Mm. na kwĩragwo kũrwara mũno ti gũkua Mm. nĩ ũndũ ona gũkũ gĩkũyũ-inĩ twanona andũ marwarĩte Mm. bibilia-inĩ twanaigua andũ marwarĩte Mm. na ngai akĩmacokereria Mm. akĩmahe muoyo rĩngĩ Mm. nĩ ũndũ ũcio mũndũ wothe mũrwaru harĩ ũrĩ Mm. ngwenda ngũmĩrĩrie Mm. ngwĩre angĩkorwo niĩ ndĩ muoyo Mm. na last year nĩ gũkua ndakuaga Mm. last year nĩ ndarĩ mũbangĩre gũthikwo Mm. angĩkorwo ndĩ muoyo o nawe nĩ ũgũtũũra Mm. njoke njarĩrie mũndũ wothe wĩna hinya wa mwĩrĩ Mm. na aikarĩte ũguo ndarĩ ũndũ areka Mm. ndĩmwĩre atĩrĩrĩ Mm. rũciũ rwaku Mm. nĩ rũga nĩ rũgakorwo rũgĩtegemea ũrĩa ũreka ũmũthĩ Mm. nĩ ũndũ ũkũrũ ũrĩaga wĩ thĩ Nĩguo. angĩkorwo ũikarĩte hau na no ũhote gũthiĩ wĩra Mm. no ũhote kumagara ũthiĩ mabũrũri marĩa mathiagwo ũgathũkũme Mm. no ũhote gũtonya ona mĩako-inĩ kana kũ wĩ gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ wa kenya Mm. harĩa hothe ũngĩrutaga ciringi Mm. ndũkae kũhũthĩrĩria ndũkamamĩrĩrie Mm. thiĩ ũrute wĩra mawĩra mekuo Mm. ona

nĩ ũndũ ũngĩtuĩka mũhoi Mm. andũ nĩ makũhũthagia Mm. na magakũnyarara Mm. rĩu ningĩ rĩ Mm. ona no ũkende kũhoya ĩ Mm. no arĩa ũrahoya rĩ Mm. ona nĩ aritũhĩre nĩkĩ Nĩaritũhĩre. nĩ Mm. mũtũrĩre Mm. koguo mũndũ wothe umĩre Mm. wĩtũme Mm. ũrute kawĩra Mm. ũkĩmenyaga atĩ ngai arathimaga ũ- ah, moko ma wĩra wa moko maku Mm. na ningĩ ũkũrũ Mm. ũrĩaga Wĩ thĩ.

hĩndĩ ĩyo thabarĩ-inĩ ĩyo yothe ya kũrwara na kĩ na kĩrĩ Mhm. nĩ ũrĩ wakinya handũ ũkaigua ta wa give up ona ũkaigua kaba ũngĩhurũka nĩ rĩngĩ kũrĩ andũ maiguaga makinya handũ Mm. ona andũ tũtigua andũ mareita Mm. we nĩ ũrĩ wakinya handũ ũkaigua kaba ũngiuma thĩ ĩno ũ- nĩ ũrĩa kũritũhĩte wa mbere njuge atĩrĩrĩ Mm, he kĩndũ kĩmwe gĩkoragwo kĩ mwĩhoko wa mũndũ mm, gũkorwo wĩhokete ngai mm, nĩ ũndũ mũndũ wothe mwĩhoki ngai Mm. no kehoka ngai nama nama nama Mm. nduonaga ũritũ wa mũtũrĩre Aca. niĩ ndanakinya handũ ngona nĩ gũkua ndĩrakua Mm. no ndirĩ ndawiz Mm. kaba ingĩkuĩte Ndũrĩ wa wish. ndirĩ nderirĩria gũkua even a single day Mm. na ndirĩ ndakira ũguo ngeciria atĩ no njoe mũkanda ndĩite Mm. atĩ no nyue ndawa ngue Mm. tondũ Mm. niĩ nĩ ndĩhokete ngai na njĩra nene Mm. niĩ ona andũ othe mangĩndiga Mm. ona wona wona wangĩthiĩ Mm. niĩ ndingĩtigana na ngai Mm. na ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ũnjigĩte muoyo Mm. ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ũtũmaga njigue ndĩ na hinya mũno Mm. na ndirĩ nderirĩria Mm. atĩ mũthenya ona ũmwe no ndĩgere ngero Asante. tondũ nĩ njũĩ nĩ kũrĩ ngai nĩguo

ngaigua nĩ gũkua ndĩrakua mm. no ndanakaĩra rĩtwa rĩa ngai mm. ngekora nĩ ndacokererwo mm. ndanekora ndĩ kĩroto-inĩ ngakora ndĩna ta ndaimono to ndigĩciũĩ mm. ũrĩa ihana ĩ mm. no ngona kwĩ indo cindengeretie mm. irenda kũnina no ngakaĩra rĩtwa rĩa mwathani ngahonoka koguo niĩ ndirĩ ndekora handũ ha kwenda kwĩyũraga na ndirĩ nderirĩria gũkua

nä ndä nderirä ria gå kua Mhm. hapana No, no. aya eh, thengiũ thengiũ Mm. ngũkũragia ũguo nĩ ũndũ wa gĩtũmi fulani rĩu rĩ Mhm. nĩndakena mũno mũndũ ũgwĩtwo magua Mm. Ah, ngai athiĩ na mbere na gũkorwo hamwe nawe Mm. na akũige matukũ maingĩ nĩgetha Yes. ũgatuĩka ũira kũrĩ Mm. andũ ah, through maũndũ marĩa ũgũkorwo ũkĩgereire Mm. Ah, nĩ ũcokerie namba na kũrĩa na kũrĩa andũ mangĩ- mangĩenda gũgũboro mangĩgũkũruta mũndũ ũngĩenda kũnũmĩrĩra niĩ nĩ ngoragwo tiktok ũthiĩ ũcarie magua ke nĩ ngoragwo facebook magua ke Mm. nĩ ngoragwo na youtube magua ke Mm. ndamũthaitha we okorwo wĩ wa tiktok unifol akorwo wĩ wa facebook unifol Mm. akorwo wĩ wa youtube usubscribe Mm. na nĩ njũĩ atĩ ngai witũ nĩ ekũmũrathima Mm. na nĩ ekũmwĩka wega mũgĩthiĩ na mbere na kũnisapota Mm. na Mũndũ ũngĩenda kũhũrĩra thimũ twarie, no ũkorwo wĩna kiugo ũngĩenda gũcea na niĩ, mm. no ũkorwo harĩ ũndũ ũngĩenda ngũmĩrĩrie. Mm. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0795565688. Ũhũrĩre na nĩ tũkwaranĩria na tũmanĩrĩrie. Ndĩ andũ aingĩ nyũmagĩrĩria mahũragĩra thimũ-ĩ makanjĩra atĩrĩrĩ Mm. ngũthikĩrĩirie tiktok ĩ Mm. ndaigua ngoro yakwa yacokwo nĩ thayũ Mm. ĩ rĩu kuoguo rĩ Mm. ũkona atĩrĩrĩ Mm. no korwo hihi we ũgĩka kaũndũ karĩa ta rĩu ngĩka ũrĩa njĩkaga rĩ Yes. kana ngĩaria ũrĩa ndĩraria tiktok rĩ Mm. rĩngĩ njaragia kĩũndũ kĩu kĩnyume Mm. no gĩgacoka gĩgathiĩ Mhm. gĩgakora mũndũ Yes. gĩkamũteithia Nĩguo. na ngoro yake ĩkarahũka Mm. agatiga gũkorwo ethĩ so Nĩguo. nä ngå kä goca ngai nä tondå wa å guo Mm. na njä re macambäki makwa Mm. na macambäki maku bwana kenage Nĩguo. Ah, maniboro Mm. na nä ndä mwendete Mm. and may the lord god bless you Mm. na amå tware mbere Amen. thä inä wa rä twa rä a jesu tũkũhingana hau ha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu tondũ nĩguo ngai ĩkwendaga Asante- asanteni sana tigĩrĩra nĩ mwamũboro thĩinĩ wa channel icio ciake angĩkorwo agĩtũhe hau ũguo.